Essalamu aleýkum eziz ildeşler. Bu gezekki wideomyz Soltan Togrul beg barada bolar. Togrul beg Seýhun derýasynyň boýunda ýerleşýän Jen şäherinde dünýä inýär. Onuň 70 ýaşlarynda aradan çykandygyny hasap etsek, hijri 385-nji, milady 995-nji ýylda doglandygyny çaklamak mümkindir. Kakasy Mikail musulman bolmadyk türki kowumlar bilen bolan söweşleriň birinde şehit bolansoň, Togrul beg bilen agasy Çagry beg atalary Seljuk begiň ýanynda bolýarlar. Seljuk beg dünýeden gaýdandan soňra, ýerine ogullarynyň biri Arslanýabgu geçýär. Arslanýabgu Jen sebitlerinde köp oturmaýar, Ähtimal, ol Jendiň häkimi Emir Şah Meligiň edýän çozuşlaryndan ýadan bolmaly. Şondan soňra eglenmän, kowumy bilen Buharanyň günbataryndaky Nur etrabyna göçýär. Bir müddet soňra Arslanýabgu Mawerannahyra gelen Mahrymd Gaznalynyň guran hilesiniň netijesinde tussag edilip, Hindistandaky Kalinjar galasynyň zyndanyna atylýar. Ol bu ýerden inileri Çagry beg bilen Togrul bege habar ýollap, olary gaznalylara garşy göreşmäge çagyrýar. Arslanýagunyň ölüminden soňra onuň ýerine Seljuk begiň aýatda ýeke-täk diri galan ogly Musa Ananç Ýabu geçýär. Emma dolandyryş, esasan, Togrul hem-de Çagry begleriň elinde bolýar. Garahanlylar bilen seljuklaryň arasyndaky dostluk Garahanly döwletiniň hökümdary Aly Teginiň ölüminden soňra bozulýar. Aly Teginiň ogullarynyň heniz ýaşdygyndan peýdalanyp, hökümdarlygy eýelän Garahanly begleriň duşmançylykly hereketleri sebäpli seljuklar Nur etrabyndan göçmegiň, Horezmşa Harun bilen dostluklaryny berkitmegiň ugrunda gezip ýörkäler, Jendiň häkimi emir Şah Meligiň goşunlarynyň üstlerini basdyrýarlar. Horezmşa Harunyň hem janyna kast edilip öldürilmeginden soňra, seljuklar Horezmde uzak durman, Gaznaly döwletine degişli bolan Horasana göçýärler we Merw, Sarahs, Fergawanyň aralygyndaky Nusaý sebitlerinde ornaşýarlar. Musa Anan Şebgu, Togrul beg hem-de Çagry beg Gaznaly döwletiniň hökümdary Soltan Mesuda ýazan hatlarynda onuň gullugynda durmak isleýändiklerini beýan edýärler. Emma Soltan Mesut bu teklibi ret edýär we seljuklary Horasandan kowup çykarmak üçin uly goşun ýollaýar. Hisari-Tak diýen ýerde bolan söweşde seljuklar uly ýeňiş gazanýarlar. Şondan soňra Soltan Mesut Nusaýy Togrul bege, Dehistany Çagry bege we Ferawäni Musananç Ýabguwa berýär. Nusaýda gazanylan ýeňiş Togrul begiň hem-de Çagry begiň Horasanda döwlet gurup biljekdikleri hakyndaky ynanjyny güýçlendirýär. Bu sebäpli olar daş-töwereklerindäki ýerlere ýaýylmaga başlaýarlar. Soltan Mesut seljuklaryň ýaýylmagynyň öňüni almak üçin olaryň üstüne ýene-de goşun ýollaýar. Sarahs töwereklerinde Talhap diýen ýerde bolan bu söweşde-de seljuklaryň döwi Rüstem gelip, gaznalylary derbi-dagyn edýärler. Şondan soňra seljuklar Horasanyň bir entek sebitlerine ýeleýärler we özlerini bu topraklaryň hökümdary hökmünde görüp başlaýarlar. Aralaryndaky ylalaşyk esasynda Togrul beg Nişapura, Çagry beg Merwe, Musa Ynanç Ýabgu bolsa Sarahsa ýöriş edýär. Togrul beg enebir dogany Ybraýym Ýynaly özünden öňürti iki müň, üç müň atly bilen Nişapura ýollaýar. Nişapuryň metjitlerinde Togrul begiň adyna Melikül mülk diýlip hutba okalýar. Soňra Togrul beg üç müň atlysy bilen Nişapura girýär we Soltan Mesudyň tagtyna oturýar. Şondan onuň elinde oguz ilinde hökümdarlygyň alamaty bolan kirşi dartylan ýaý, kemerinde-de üç sany ok bar eken. Goşunlarynyň yzly-yzyna ýeňilmeginden soňra Soltan Mesudyň hut özi seljuklaryň kastyna çykýar we Ulyýaabat düzlüginde bolan söweşde Çagry begden üstün çykýar. Söweşden soňra Togrul beg, Çagry beg hem-de Musa Ananç Ýabgu maslahat edip, ýagdaýlaryny gözden geçirýärler. Togrul beg bilen Musa Ýabgu Soltan Mesudyň garşysyna söweşmegiň örän kyn boljakdygyny, şonuň üçin Yraky Ajem we Jurjan sebitlerine göç etmegi, şol ýerleri aňsatlyk bilen eýeläp boljakdygyny, ondan aňryk Anadoly taraplaryny-da süýşüp biljekdiklerini aýdýarlar. Çagry beg bolsa gaznalylaryň goşunlarynyň gowşak, ejiz taraplaryny öňe sürüp, olar bilen söweşmegiň tarapdary bolýar. Ahyrynda Çagry begiň pikiri makul görülýär. Sarahsyň çölünde bolan söweşde gaznalylaryň güýji rüstem gelse-de, bu gutarnykly ýeňiş däldi. Bu söweşden soňra Soltan Mesut ýaraşyk teklip edýär. Togrul beg bilen Çagry beg hem ýaraşygy kabul edýärler. Emma Soltan Mesut Hyrada çekilip, goşunynyň ýetmezçiliklerini düzedýän wagty ylalaşygy bozup, Nişapurda oturan Togrul begiň üstüne çozýar. Ony Ferawe çölüne çenli yzarlaýar. Ýaz çykansoňam, Merwe hüjüm edýär. Şonda Merwiň ýakynlaryndaky Daňdanakan galasynyň öňünde bolup geçen agyr söweşde seljuklar gaznalylary gutarnykly derbi-dagyn edýärler. Togrul beg bu şanly ýeňşiň yzy ýany döredilen Beýik Seljuk döwletiniň soltany diýlip yglan edilýär. Hormatly ildeşler, Togrul beg baradaky wideomyzyň dowamyna indiki wideolarymyzda tomaşa edip bilersiňiz.